kune dzino nyika dzatakapotera tichitiza hurumende yedu yeudzvanyiriri tichitiza kuijipita kunyika yafaro uyo ari kutambudza vana Techitiwo kuno kwatatizira tatizirawo kumafuro manyoro but chitarisai kuti matambudzirwo ataakuitwa taakuti kunyika yedu tiri kutambudzwa tiri kushungurudzwa kunozve kwatinenge tauya tiri kushungurudzwa Hatina rugare mhuri yeZimbabwe. Zvinorwadza, zvinosuwisa, zvinoshungurudza kana tichiona zvakadai, tichiona munhu achiurayiwa sehuku, munhu achitemwa nematombo kusvika mukufa ashungurudzika mumwoyo make. zvinorwadza kufa rufu rwakadai asi chandinoda kutaura hangu kune mhuri yezimbabwe ndechekuti ngatisiyei kubayana bayana ngatisiyei zvekutukana mumagurupu Dai zvaibvira tagonawo kuwa chinhu chimwecho vana veZimbabwe. Taita hama nehama, tabatana, taita vana vemunhu mumwe chete. Kuti patinoda kurwisa chinhu ichi, patinoda kurwisa muvengi wedu, Ari kudai kutishungurudza tichibira tichiuya mukati medzimwe nyika tichishungurudzwa futi. Nhamo yedu ndeyeyi varume? Inhamo yemudzanga wefodya kuti uku yakarumwa uku iri kutsva. Dai tabatana. Kana paya panonzi vanhu ngatiitei tiite demonstration, ngatiitei shutdown. Dai zvaibvira chaizvo. Mhuri yeZimbabwe tabatana. Shut down chaichi inoitwa kuZimbabwe kana dai zvaibvira kuti pane vanogona kubvisa mari kana kuti ngatibvisei mari dzemabhazi anenge achienda kuzimbabwe kuti vari kune dzimwe nyika vari kuno zvakaita kunana south africa vanenge vaine mabhazi ari kutoenda musi wacho weshutdown hama dzangu tigone kuzvisunungura muudzvanyiriri hwatiri kuitwa kunyika yafaro munangagwa nevana vake vakutotora zimbabwe kuita village yavo Tarisai matambudzirwo ari kuitwa vanhu vakaputsirwe dzimba uchiona munhu achirarama semhuka akagara murodhi munhu achiita semombe yemashanga iye yekuti haina kutsvagwa ikavharirwa achigara murodhi zvinorwadza sehama tiri kutambudzwa nevanhu vashoma shoma dai mwari atitungamira dai mwari agona kutinzwawo dai tagona kubatana mhuri yezimbabwe nokuti dambudziko ratiinaro mazimbabweans idambudziko rekutaura chete tinokwanisa kutaura tisingaiti mukada kutarisa maforeigners anouya mukati menyika dzino zvakafanana nemaethiopia tarisai vanobatana sei kukaita mumwe wavo wasungwa zvikanzi kukoti unoona akazara but tikada kutarisa maethiopia nemazimbabwe muno mazimbabwenzi akawandisa zvisingaiti akawandisa mazimbabwe Paka, pakanzi mumweni wavo ane dambudziko kana kuti pakataurwa kunzi ngatisanganei pakati tibatsirane pane dambudziko unoona vanhu vanoverengeka kana kushaya munhu vamweni vanenge vatori munzvimbo dziri mudhuze nemunhu ane dambudziko zvakafanana nanyoka yemabhunu akasungwa vamwe vanokoniwa kuenda but vanenge vari munzvimbo dziri padhuze dhuze chaidzo hatina umwe chete kana tichida kuti tisununguke tisunungurwe munyika yedu ngatibatanei Tikasabatana muwenge unofara. Iyi hondo yatatarisana nayo hondo inoda kubatana, haidi kuregererana. Ngakusava nemunhu uya unoti mukange maenda kuhondo kana kurwisa munoenda muri pamwe chete makawirirana but pamunosvika ipapo Unozosara uri wega. Vamwe vanenge vachingotaura kuverenga mbeya nemishwe nekuti vamweni vedu ngevanongotaura chete vasingagoni kuzoita. Hama dzangu, tiri kutambudzika. tiri kutambudzika mukataura tarisa mafire aita vanhu avo hazvishamisi maurairwo aitwa vamwe mukatarisa vanhu vairova pamwe mazimbabwe anga akatowanda kudarika vanhu vaiita zvinhu izvo but vamwene vanenge varekerera vamwene vatotiza vaenda Pachinzvimbo chekuti mubatsirane padambudziko vamwe vanenge vatotiza vaenda vati ndatiza neupenyu hwangu but uri kuona kuti umweni wako wasangana wapinda murisk wapinda mudambudziko risingaiti ende pamweni kuurayiwa kwaitwa nevanhu avo vanenge vasitomborina kana nemhosva yavakaita munhu mumwe chete anenge aite aite mhosva Mukazvitarisa kana muno munyika ino yatiri South Africa, pakanzi pane pabiwa vanotanga kumhanyira kuti kumazimbabwe ndo vadai ndo zvavanomhanya kuti mazimbabwe ndo vaba chero pakanyaba muzimbabwe umwe chete zvinonzi mazimbabwe ese ndo aita panonzi ngatibatanei hama dzangu ngatibatanei e, munoziva ndataura kubudikidza nekurwadziwa nezvamavhidhiyo andiri kuona apa ndiri kurwadziwa ndiri kunzwa kushatirwa ndiri kuona ndakato ndatopinda munyika yangu chero zvichinyanzi vanhu ngavabate pfuti tirwise inini ndinozvipira ini bhozi tiri kutambudzika ndinotenda kuti e, mhuri yezimbabwe tichava vanhu vanonzwana tichava vanhu vanobatana ngatisiyei zvinhu nyaya dzekutukana mumagurupu maonero anosiyana anenge auya nemuono wake anenge achizamawo kuonesa kana wauya nemuono wakashata ukaudzwa unzi muono wako hausiwo ngatisapikisanei ngatisabayanei mugroup Tingakundawo zvigananda zviri kutitambudza. Handizivi Mr President, how is it possible that you sign a law yekuti vanhu vabhadhare mutero weredhiyo ivo vasingadi iye asina futi redhiyo yacho tarisai kutambura kuri kuita vanhu vanhu vatambira ma200 munosaina mutemo wakadaro unomanikidza vanhu kubhadhara yet we've got people who are protesting nenhau yekuti mari dzavari kutambira dzishoma tarisai zvakaita migogo nyika haina magetsi production hakuna mayouth haana mabasa mutero wacho unobhadharwa nei yet vanana wiknewo vari kuba takaita uh, impeachment 2017 mugaba achinzi ibva one of the reasons was corruption zita rakasimbisa motion ndi wiknew why akaba mari yekumagetsi asi wiknew nhasi is being a celebrated guy nyika ichitambura kudai so mamp haabhadhari matogets vanongodarika mamp haabhadhari mitero nemaminista vanongodarika isusu weare supposed to be suffering ati munonzwa we've got people that are being killed here in south africa vanhu vatourayiwa vaurayirwa mahara nenyaya yekuti maforeigners maforeigners hatichadiwi anyway why nyika yedu toida but hakuna mabasa you don't address those issues yet you keep on burdening people nezvinhu zvakaita sezvemutero totax kwakangani tofarirepi tosunungukira kupi